Ähliňize salam gadyrly dostlar. Bu günki ýaşadygymyz dünýäde ykrar edilen ýüz dogsan üç sany ülke bardyr we bu ülkeleriň ählisi biri birinden üýtgeşikdir. Bu gün hem sizlere bu dünýädäki bäş sany ülkäniň üýtgeşik tarapy hakynda maglumat bermekçi. Taýar bolsaňyz geliň başlalyň. Bu gadymy gala müň ýedi ýüz segsen dördünji ýylda Frank Master tarapyndan öz tiresini goramak maksady bilen gurlupdy. Galanyň depäň üstünde bolmasy duşman hüjümlerini ýeňil bir şekilde yza serpikdirmegine maý berýärdi. Oppa, dur ýalňyş tema girdik. Yza alala. Her ülkede-de maldarçylyk ýa-da ekerançylyk edilýär. Sebäpli bir şekilde belli bir möçberde goýun ýetişdirmek hem esas zat. Meselem, bir öýde 5 sany ýa-da 50 sany goýun. Ýöne bütin ülkedäki her kişi başyna 150 goýunda köpräk görünýär. Mümkin dälmi diýýän. Folkland adalaryna hoş geldiňiz. Gündogar we Günbatar Folkland adalary ülkesi 12 müň metr kwadratlyk 776 adajykdan emele gelen adalar ülkesidir. Bu adalar ülkesinde 3398 kişi bilen bilelikde ýarym million goýun ýaşaýar. Ülkäniň esas girdeýjisi pikir edişiňiz ýaly goýun ýüňünden, et we süýdünden öndürilen önümlerden elde edilen girdeýjilerdir. Bu sebäpden ülkäniň baýdagynda-da goýnuň suraty bar. Ikinji reňkli ülkämiz bolsa Naur ülkesidir. Naur-da ady ülkesidir. paýtagty Ýaren. Tutýan meýdany ýigrimi bütin ýüz togsan sekiz metr kwadratdyr. Raýat sany on üç müň alty ýüz kyrk dokuz kişidir we bu kişileriniň on üç müň sanysy semizdir, ýagny çişik. Sebäbi bu ülkede tiz bişirilýän tagamlar gaty köp iýilýär. Diňe gamburg iýilýär. Başga şuňa meňzeş cipsler, şekerli süýjüler iýilip, kola, pepsi içilýär. Hä, şu Donald Trumpam adyňa gampur giyip kol içer. Bu da nawrul bolaýmasyn? Her näme-de bolsa, diňe Gamburg iýildigi üçin ülkedäki ýaşaýan kişileriň ýüzde togsan bäşi semiz. Bu ýüzden tiz tagamlary azrak iýiň. Bizden nesihat. Üçünji ülkämiz tebigatyň ähli baýlyklaryna we dünýäniň her ýerinden gelen reňkli ynsanlaryň ýaşadygy Kanada ülkesidir. Paýtagty Ottawa. 37 million 59 müň kişi ýaşaýar. Tutýan meýdany 9 million 98 müň metr kwadratdyr. Bu sebäpden tutýan meýdany boýunça dünýäniň iň uly ikinji döwletidir. Kanadanyň beýleki ülkelere bolan serhedi dünýäniň iň uzyn serhetdir. Dünýädäki kölleriň ýüzde altmyşynyň Kanadada ýerleşýänini bilýärdiňizmi? Toplam üç milliondan gowrak köli bardyr. Soňky maglumatlara görä, dünýäde ýedi müňden gowrak dil gepleşilýär we bu dilleriň hem ýüzde togsan gaty az gepleşilýän dillerdendir. Aziýada ortalama iki müň iki ýüz dil gepleşilýär. Indi bir ada bar we bu adada dünýäniň iň köp dilleri gepleşilýär. Bu adaň ady Papua, ýagny Täze Gine döwleti. Döwründe dünýäniň çar tarapyndan göç alandygy sebäpli 820 dil gepleşilýär. Bu ülkede ýaşaýan kişi sany 8 million 251 müň kişidir. Ýagny her 10 müň kişi üçin aýratyn bir dili bar. Döwründe Papua adasy, ýagny Täze Gine döwleti iňlisleriň gol astynda bolanlygy üçin şu wagtam resmi dili iňlisçedir. Biziň ülkämiziň ýüzde segseni çöl tutýar. Ýöne çöl bolsada ýagşy we gar ýagyp ähli möwsümler ýaşap bilýäris. Bize meňzeş başga-da bir ülke bar. Möwsümler ýaşap bilmeýär. Möwsümleri goýuň bir gyra, her ýeri çäge gumlar bilen doly. Bir tarapdan açlyk we suwsuzlyk. Şu döwürde-de ýolagçylygyň at arabalary bilen edilýän bir ülke. Niresmi? Bir Afrika ülkesi Libiýa. Tutýan meýdanynyň ýüzde togsan dokuz çölden ybarat. Paýtagty Trablus. Ýaşaýan kişi sany alty million üç ýüz ýetmiş bäş müňdür. Sag boluň diňläniňiz üçin. Bize agza bolmagy unutmaň.